Ahee na mi amukela eka Botha Nation Chanel ma amukela mina Peace of the Nation ku rhula ka rixaka um loko mi nga za mi subscribe ni kombela mi subscribe na lembe leri na vula swi vona 2022 loko u nga se subscribe ni kombela u subscribe marito lama ma nkoka swinene um happy new year happy 2022 eh, a hi kheneni xikwembu ku va hi voni this eh, year ra 2022 eh, i feel like eh, this is the perfect perfect eh, timing ya ku ni ya ni ya reviewa album ya mr post leyi risimu ra kona ri nga tsema lembe eka s- eka vusiku bya namuntlha um album leyi ya Mr Post yi nga huma hi December leyi a yi ri ku rhasa rhaseni hi December u ya hala ku pama nyangatso u ya hala en'waduku u ya hala xikhomela xa machayina u ya hala ya Mr Post u own-i December ya 2021 ku nga ri na doubt kwalano um hi December ku humese doctor Joe Shirimani ku humesa dokodela Xinyori ku humesa na mani ku humesa na e Rhangani Sibara mara a ti twalangi a ti twalangi hi ku album leya xitulu xa le mahlweni. album Mr Post yi biwile loko album yi biwile u ta yi twa hala na hala u twa hala na hala um mina ni twa i nga ri um aim ya this album aim ya this album this year yi fikeleliwini hi ku ku na interview yin'wanyana ni yi tsundzukaka ya ka J_C_R ya ya ya Mister Post u te album ya December i album ya ku siva siva swidzedze leswi swi taka se December ya last year ya twenty twenty one swidzedze swi. pfalapfaliwini swi pfalapfaliwini leswo swi pfariwile kahle kahle a ku hundzanga na xin'we a ku twanga na xin'we so loko album yi biwile va ka hina a hi vuleni album yi biwile na risimu leri ri nga tsema lembe ra Tech 6 ra Manyangatsi obvious hi rona a ri rhasa rhasa ngopfu la a ka Gaza loko ni ku a ka gaza from a giyani u vuya eka malamulele loko nge giyani a wa twa manyangatsa we joni loko u nghena ka malamulele a wu joni u tshamela kambani ya van'wani hi ximayimani hayi risimu leriya a swo boha i tsema lembe ku ri kahlekahle risimu leriya ri bule lero . ri ku ri ku te ku ti element leyi i ti le ku khomeni hi teto a swi ta ku i nsimu i ti le ku khomeni to ta ta rhuketela so i simu leriya ri fiki ri ba hi ndlela liya yo kahlekahle ya vusavheji so ku ri kahleka a ku chekiwi nchumu ku i vula hinkwaswo so eyi vo Mister Post i vanhu van'wanyana eyi. i vanhu van'wanyana ku ri a a va swi koti ku i ku bisa munhu loko u biwa u biwa leswo na mundzuku u nga ngheni i munhu hleketa tano ku na mundzuku u nga ngheni so a hi a hi sungula sungula twenty twenty one hi nghene ka twenty twenty two. namuntlha i ti one ta January 2022 a hi songa sungeni munhu loyi a owner December i Mr Post hi album yakwe ya xitulu xa le mahlweni song leri ni nga tsema lembe i track 6 ra munyangazi van'wani va va nga va va tseme hi hi hi xikhomela xa machayina or va tsema hi hi yini ka mbuyelo yin'wana hi n'waduku mara ninety nine percent wa vanhu ninety nine percent va tsemi hi track six ra manyangati ku ri loko um va ku five four three un'wana na un'wana ku ri a ku ri a yimele ku twa ku ku ya tsemiwa hi risimu rihi coz a ku ri na risimu rin'wana ra Ceaser boys ku nga ficheriwa Benny ri twale nyana mara a ri twalanga swo yini kahle kahle. i tifeni ta to i ti rhandza munhu hi mbilu like a ti lavi ku i nqambi ya vona yi yi tluriwa so so loko va ku two one hi ta xingomani a hi ve swi tiva ku i track six mister post u own-i. 2021 december ni kombela mi nga rivali ku subscribe a hi khetheni xikwembu ku va hi voni 2022 a yi tikhomeni kahle lembe ra sungula inkomu